Enyo ŋutɔ. Ɖe tugbedze nya. Te nya leke le li ɖo. Abe ale si nèkpɔe nea mele haha ya. Akpe na ma o. Nenya e, medzi be mabia nya ɖe. Nya ka ye wònye vinya? Tɔnye, nu ka tae telefon medzɔna dzi na o? Mele wò xɔme o. Mele salɔ hã o, negbe nye xɔa me ko, tele megale afi bubu aɖeke o. Ɖetugbivinye, menya ame aɖe si dzi mevonɔ o. Menya. Dzinye dza sɔgbɔ be manɔ tele kpɔm. Tanye, nye ŋutɔ menya nyui ɖe, gake ɖe nye minikia dzɔna dzi na wa? Edzɔna dzi na vinye. Elabena ɖetugbuivinye lɔlɔ̃ aƒe nu mee wòtsona. Tanye akpe na o, edze dzi nam be edzɔna dzi na o. Ema ɖetugbuivinye, meƒe se be wodzidze me azɔ ye. Tanye, azɔ anye dzidze me. Hmm, Tsikutsetse siwo nɔ wɔna ma, wodzɔ dzi na ŋutɔ. O! Wovivi nunya. Akpe na o. Nukatɛ me ɖe dzodoƒea aɖa nuɖuɖu vivi aɖe va mía gbɔ. Ɖe mave ɖe fifi la yi tɔnye, megbɔnɔ fifi la yi le tɔnye, nɔ afi sia lo. Enyo. Eyi zã ɖe. Ɖe tugbevi nye lɔlɔa. Tɔnye. Meva ɖo vɔ. Ɖetugbuivi nya. Metsɔ nu sia va be míatsɔ nɔ nume ɖem hafi nuɖuɖua ŋutɔ wa sɔgbe. Yewɔ nyui ɖe tɔ vinye lɔlɔa. Mm. Mm. Edzɔ dzi na wa. Evivi ŋutɔ. Maku vi aɖe atsɔ doe a? Mm. mm-hmm. ne le nye ta fún. nu ke mo. azɔ nye hã dzinyewo dze gbe ma dui na o. medzi le dui na ma. nu ka te nye ma dui na o mo vi nye ye nenye. esia kpe ŋutɔ lo. ke ma dun dzi. Tɔnye. Ehe vinya. Medi be nanɔ anyi le kekeviwo me ne maɖi tsa kple wò viɖe. Hmm. Enyo ŋutɔ dzɔ dzi na. Hmm. Tsɔ vɛ da ɖi hafi míaɖi tsa. Enyo.

Tony. Hmm? Ɖetugbuivinya. Tony. Melɔ̃. Nye hã melɔ̃ Tony. adrɔ̃ vevi ɖe be nya makro ne wòya natsi agbe mele kuku ge o eye nye hã nye mele kuku ge o Mía ame evea míanɔ agbe. Enyo nenema vinye.

Ɖetugbuivinye, ɖetugbuivinye, medo taflatse, meɖe kuku nɔ ɖe nu ɖe sia ɖe ta, medo taflatse, tsɔe ke.

Ye nye sia masa. Latɛjɔae enyo akpe. Agu dzata sesẽ si le azikpui me veve megali ŋusẽtɔgã, nunɔlagã medo gbe. Dzi sɔn woezɔn zi le teo. Akpe nu. Wò ŋku dzi menya kpɔ kura o. Le li sesẽ ɖea? Nye mele sesẽ ɖe o. Ŋkee dzɔ. Bosro le dzidzi be mawɔ nu si nye medze la wɔa. Nu kae Yehowa gawɔ le ɣeyiɣi sia me? Bosro kɔkɔ ɖetugbuivinya dzi le Deraltɔ me. Nuka? Gake mimse va me. Ŋdi siae. Nu ɖeka si menya wa ye nye be mekpɔnɛ le ŋutilã me kple gbɔgbɔ me kpakple afi ɖe sia ɖe si woyina. Ne gamama nu sia tɔgbi kea, makpɔe gbɔ be ee makpɔe gbɔ bena ele avli vevi ɖe ee. Ye ma. Jale servo eh, eh, nuke oh, le di ha eh, wa ko nya ko nya le a ni sa fi le ke nya nya si kale de kale si le nya ko da nu ka ye mia wo ko ma nya ko enyo akpena o gblena ha ka ma cho va na o a o ji song lo ba ko nya ma ke ngbo o do le nyu Adɔ le wò ŋu. Tsɔ kanti ka nya nyemekpɔ ɖu naɖeke haɖe o, ne míado dzoa ɖe aɖe aɖu. Ne enye nenema, ekema mave dra ɖo ne míado go adzi naɖe aɖu. Míado go aleke? Ŋga ɖe ahlã. Wò hã le wò tɔ le nye be nyemekpɔ ɖe sɔ ɖe bla voe nyam va ɖana nu. Ke le ga ɖa nua? Ẽ, yi aɖo yi, gake metsɔ nanem o, tevla tsɛ megbɔnɔ. Dickson! Nutsu sesẽa. Dickson! Ɖekadze sesẽa la. Nuke kpo va fi sia. Jason. Jason. Nɔlaga, medo taflatse bena medzoe ɖaʋĩ. Eem, enye nye bena eem, meva be mava gblɔ nye srɔ̃ɖemedzila gblɔ be nyalɔlelea ƒe nya nɔ. Meɖo ŋkui le gblɔ nam bena magakpe míaƒe habɔbɔa dometɔ aɖeke o. Eya tae meva be mava gblɔ nyalɔlelea ƒe nya nɔ. Ye ma. Nyanyui aɖe ŋutɔe nye ma. Azã ka dzi ye wòdze? Em, wotri si me míadze eƒe ŋkeke blaeve-vɔ-adrẽlia dzie nulagã. Enyo. Kafukafue dze na wò. Akpe na wò Ŋusẽtɔgã.

ade dzodzo le mia nɔvi Jason ƒe lɔlelea me nɛ. Enyae ma mi se vɔlo. Ele ame ɖe sia ɖe ŋuti. Agu dzanta sesẽa kalẽtɔ si ƒe ve megali o. Ha. nye lɔlɔa. ɛn aleke nèli ne ŋɖo. meli nyi ɖe wòe zɔ kaka. yo akpe akpe. nye lɔlɔa enu tsi kɔ nɔ ŋutɔe. enu tsi kɔ nɔ mɔ dɔgbe sɔgbɔ ŋutɔ. na mi dzo ale be nàvɛ le tsi fafa ɖe. ah o xɔlɔ ele mɔa dzi na mumu dze ɖe. Bebe, mebe va mi jo ne na va le ti. Hmm? Oh. Bebe, la te tsɔn va na ma do. Gake ma be le ti a menye fifi la yo. Ta flatse. Ha. Nye lolo. Hmm? Nenya, um, Nane le fu ɖe na? Medi be magblɔe na wò. Enyo, mele to dzi. Nu ka tae mewɔna lɔlɔ̃ nam o? Medi la gblɔ be srɔ̃wòe menye. Nu ka ta? Aa, nyemese gɔme. Woxalo megblɔnu be gbea mɔdɔ sɔgbɔ nu tsi kɔ na. Esua hane be nu tsi kɔ na yi. Nyitsɔ hã nenema ko ne be yewɔ dɔ ŋkekea me sɔgbɔ. Kɔsiɖa si miede megbea hã nene ke. Tso kaka si me meva tsi gbɔa, nenema ko le nɔna tafla tsɛ dom ema. Aleke miahasia dzi viɖe o, eye aleke o? Pff, ebe tafla tsɛ. Ɖe la te xɔ dze mea? Mía dzi vi ne nyi be ɣeyiɣia sɔa? Em bebe. Ɖe ne le naɖe lɔa ɖo ma? Naɖe abe ŋke ene. Nye me nyɔ nu sia nue. Nuka wònye wla ne le ɖo? Nyemele naneke wlã ɖo o. Nya koe nye be nu tsi kɔ nam. Mewɔ dɔ egbea sɔ gbɔ. Hum. Ne ele gbɔ be yemanɔ gbɔnye dɔm oa, magbe wòadzo le gbɔwò. Nyemele vi blem o. Bebe. Nye lɔlɔ, nu ka gbɔdɔdɔ ƒe nuku agbetɔ le lea? Ah, ah, nuɖuɖu wòdzo nya, nu ka nye nusi wɔm wòle? Ele be mawɔ yɔyɔ aɖe. Ɛ, ye ma, mayi ɖe nye xɔ me ne mawɔe. Nunɔlagã, ago taflatsɛ, meɖe kuku nɔ taflatsɛ nenyi be naɖe li si ye le ate wɔ na ma. Taflatsɛ yi ɖe dzi nawɔe. Nyɔnu si ɖe ge me lia le zizim ɖe dzinye be nye meɖo la dɔe gbɔ ne nye mewɔe oa yi la gbe nye. Ekema yi ɖe dzi nadɔe gbɔe. O hã lo, nu ka tae nèle nya sia gblɔm? Le nye be ela ku. Nenye be mèdɔ gbɔa, ekema ŋlɔ be gblɔ nɛ be nexɔ dzigbɔɖi va se ɖe esime yewoaɖe yewo nɔewo. Nenye be míeɖe mía nɔewo vɔ kɔa ɖe, nu kae la dzɔ? Gada la kpa bɔbɔ nɛ. Mɔnu ɖeka si neli ne woae koe ma, wò ŋutɔ hã nènya nyuie ɖe.

Nuka, nuka nye sia? Nye ka gblɔm le na koŋ? Aleke mate wɔ nenema ɖo? Aleke o? Nye ke nye ma? Nye mese gɔme o. Late ɖe srɔ̃ ne yi be ne dzia gake ɖokui be mi kple mi ma dɔn ɖe wowɔ mu ya nu wa. Ɛɛ tiɲɛ de nɔlaga ewɔ mu ya ne me ewɔ mu ya ne elabe megblɔe na mi bena ela gblẽm le mía srɔ̃ nu. Azɔ nènya vɔ, tsatia kpɔ wò ŋkume. Awɔ nyakɛ nye si. Nɔlagã kɔ aɖe mɔ bubu aɖeke megalia. Nɔlagã, nu bubu aɖeke mele si la te wòku ɖe nye nyanua. Dzila nyɔ le hlodzi nèm be madzi mamavi kple tɔgbevi na yewo. Taflatsɛ, meɖe kuku gã aɖe na wò. Kpɔ me na wɔ ne hẽ. Nɔla ka via kogoe menye na dzila nyolo. Mɔnu ame ve koe le asi o. Gbãtɔe nye lanɛ srɔ̃ maɖemaɖe. Veliae nye be la ɖe srɔ̃ gake madɔ nyɔnu agba o. Hey! Tsatsa kpɔ wo ŋkume. Hey! Gbeɖe. Ao. Nunɔlagã. Mate ŋu va eme o. Menyo. Agbe ka menye sia. Anɔ agbe srɔ̃ kpakple vi tɔ manɔmea. Agbe si meɖo gɔmesese o enye sia. Ne Satana nɔ naɖea, etrɔ tona ye mɔnu bubu dzi xɔnɛ le ame si. Nu kae wòle be mawɔ? Melɔ̃ Mabel, nyemedi be wòaku o. Gake Mabel mate se egɔme o. Alo ɖe mave gblɔe nɛ be nàʋa kukutɔe menyea? Hmm. Gamenɔnɔe nye sia. Ẽ, gamenɔnɔ ŋutɔŋutɔ. Nyateƒewo gblɔna be, Menye nu ɖe sia ɖe si klẽna ye nye sika o. You want to make am sharp sharp, you want be rich now now, what about the consequences? Ị ga-evu m kwe. Iyokoko. Ohohohoho.